Nilqgħukom għal dan il-programm fuq Radio 105 FM ehm, Standard Blu imtella mis-Soċjetà Mużikali San Ġużipp. Jena Melkem Zammit, rġajt jgħat magħkom illum biex nerġgħu nitkellmu ma' numru ta' mistiedna ġodda mis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp. Qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja lil Sur Manuel Kirkop li qiegħed producer magħna fuq dan il-programm ta' l-għajnuna tiegħu biex ikun jista' jittella' programm bħal dan. Nibda l-ewwel parti tal-programm billi jkollna magħna għal dan il-programm rappreżentant tal-Rappreżentanta, anzi, tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini, li kif smajna fl-ewwel programm, hija parteċipi u għandha sehem kbir fil-festa tagħna u din is-sena anki qed tiċċelebra anniversarju importanti, 40 sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Żgħażagħ Ġużeppini. Għalhekk, f'dal-programm għandi miegħi lis-Sinjorina Jasenia Azzopardi. Insellimlek, Jasenia. Insellmilkom. U grazzi talli qiegħda magħna. Naturalment, f'daż-żmien tal-festa, fl-eqqel tal-festa, il-żgħażagħ Żgħażagħ tas-Soċjetà Żgħażagħ Ġużeppi Ejna jkunu mpenjati immens, jieħdu ħsieb il-briju, jiċċelebraw u anki ovvjament jgħajtu daqsxejn fil-marċi li jiċċelebraw. B'hekk forsi l-mistiedna tagħna għandha daqsxejn il-vuċi mhux tajba daqs is-soltu, ħa ngħid hekk. Però xorta nirringrazzjak talli qiegħda magħna.
Grazzi talli stidintuna fuq dan il-programm. Niskuża ruħi tal-leħni mhux fissat l-aħjar bħalma nafu nkunu dejjem għaddejjin bħala kummissjoni u hija ġimgħa impenjattiva ħafna iktar mis-soltu. Nejdu.
Tajjeb, kif edna il-Kommissjoni magħrufa bħala KSG ser tkun qed tagħlaq 40 sena eh, fl-ewwel ta' Novembru ta' din is-sena. U l-anniversarju ħajkun iċċelebrat matul matul din il-ġimgħa kif diġà qed ikun iċċelebrat kif rajna anki fil-bnadar tas-soċjetà, fil-gerijiet tas-soċjetà, għandna il-logo tal-40 sena kummissjoni. Tista' tgħidilna ftit ftit kif ippreparat il-kummissjoni biex tiċċelebra dan l-anniversarju? Iva,
Kummissjoni Żgħażagħ ilha tipprepara mis-sena l-oħra sabiex tiċċelebra dan l-anniversarju tant importanti. Bħalma semma fil-programm tal-ġimgħa l-oħra u anka iktar kmieni Ma aħna m'aħniex biss l-ewwel Kummissjoni Żgħażagħ fil-Ħamrun, iżda aħna wkoll l-ewwel Kummissjoni Żgħażagħ f'Malta. Hija xi ħaġa importanti u hija xi ħaġa li aħna nżommu f'rasna biex nirrappreżentaw anki Mhux iż-żgħażagħ biss tal-Ħamrun u l-partitarji tagħna, imma wkoll iż-żgħażagħ f'Malta kollha. Huwa tajjeb li jkollna leħen, huwa bħalma rajna iż-żgħażagħ huma l-qalb tal-festa mhux biss tal-Ħamrun imma anki tal-festi Maltin. U nistgħu ngħidu li mingħajr iż-żgħażagħ il-festa ma tkunx l-istess. Preparamenti sena sħiħa għall-festa Preparamenti li jtellgħu u jwasslu biex il-festa tkun aħjar minn ta' qabilha. Huma preparamenti li mhux dejjem inkunu nistgħu nxerrdu u mhux dejjem jidhru anzi ħafna mid-drabi ma tkunx taf il-preparamenti li jkun hemm imma huma preparamenti ferm importanti għal kull festa. Dan għax ovvjament hemm l-element tas-sorpriża wara wara inizjattivi li jsiru u anki ehm, nawguralkom u ehm, ringrazzjakom anki jiena li għal numru ta' snin ukoll servejt ma' ħafna minnkom fil-Kummissjoni anki għal dawn l-aħħar żewġ marċi li kellna, żewġ marċi sbieħ fejn ċelebrajna ehm, ħafna bil-qalb quddiem il-każin tagħna, quddiem il-Knisja u fi Triq il-Kbira San Ġużepp. Qed nistennew weekend ta' marċi kbar. Is-Soċjetà tagħna l-impenn li jmiss ikun għada fil-marċ tas-Sibt li jibda minn quddiem il-Knisja. u għalhekk quddiem il-każin, kif tara li l-partitarji tagħna jistgħu jikkollaboraw magħkom, mal-membri tal-Kummissjoni biex u anki l-kumitat u rappreżentanti tas-soċjetà biex inkomplu nkabbru l-briju u jkollna festa dejjem isbaħ? Fimni, bħal m'għedna, jieħdu xhur ta' preparamenti, sorpriżi ma jifqux, bla dubju anke waqt iċ-ċerimonji tas-Sibt, kemm ċerimonja tal-bidu u anke tal-għeluq mimlija sorpriżi, mimlija attivitajiet. Inħeġġeġ li l-partitarji jikkabolaw magħna, li jkunu hemm sabiex jieħdu l-inizjattiva li jgawdu l-marċi, ikomplu jkabbru l-marċi bil-briju u jieħdu ħsieb li ma jagħlawx ġlied, ma jagħlawx paroli u jieħdu gost kemm jista' jkun waqt il-marċi. Mhux biss billi jipparteċipaw bil-vuċi waqt il-marċi imma anka billi jixejru l-bnadar, ikomplu mal-koreografija u anki li jżommu lura u jżommu f'moħħhom illi aħna maħniex l-unika nies illi qegħdin fil-marċ. Ikun hemm nies bil-familji, bit-tfal żgħar, ikun hemm anzjani, ikun hemm ukoll nies li jkollhom ix-xorb ġo rashom, so tajjeb li nżommu lura milli ngħidu xi kliem offensiv u anke nżommu lura milli ngħidu kliem żejjed, kemm mal-partitarji tagħna kif ukoll ma' partitarji oħrajn speċjalment.
Tajjeb, dak l-aħħar dak l-aħħar appell nirringrazzjak, nagħlqu din il-parti. Kif għedt inti, għandna bżonn leħen għall-festa, għaldaqstant nawguralek illi jkollok leħen u tfiq kemm jista' jkun malajr ħalli ngawdu u inti tgawdi mal-bqija ta' sħabek il-festa ta' San Gejtan. Grazzi.
Grazzi Malcolm. Għat-tieni parti tal-programm tal-lejla għandna magħna lis-Sur Massimo Cappitta, President Onorarju tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp u anke membru tal-Kumitat tas-Soċjetà. Miegħu ħa nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-attivitajiet li tagħmel għas-Soċjetà u anke l-importanza tagħhom biex iżżomm soċjetà ħajja. Ħa nsemmi nibda bil-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali li hija fergħa importanti biex il-każin iżomm iżomm ħaj fl-attivitajiet. Smajna anki dwarha introduzzjoni żgħira fl-ewwel programm il-ġimgħa l-oħra, imma miegħek għandna ċ-ċans nidħlu naqra iktar iktar fid-dettall tas-suġġett u nifhmu iktar x'inhu x-xogħol tal-KAS. Tagħtina ftit spunti ta' xogħol li sar matul l-aħħar l-aħħar sena u jekk tista' anke tispjegalna kif dax-xogħol qed jorbot mal-festa, mal-festa ta' San Gejtanu li qed ngħixu bħalissa.
Nirringrazzjak Malcolm ta' din l-istedina. Bażikament il-KS ġiet maħtura xi ħmistax-il sena ilu Konna grupp ta' nies, jiena, Mark Farrugia, Simon, Efi, Lino Abela, u konna niltaqgħu bejnietna kif naraw kif nistgħu ngħinu s-soċjetà iktar. L-ewwel darba kienet illi noħorġu xi ħaġa somma bejnietna biex inkunu nistgħu u mbagħad ħarġet l-idea wkoll illi dak il-flus li konna ħriġna ninvestuhom fil-każin. Ninvestuhom, jiġifieri ippruvajna narmaw kċina adattata għall-attivitajiet li stajna nagħmlu biex l-ammont li jkunu li konna ħriġna mhux sar li nirduppjawh imma nittriplikawh u nġibuh ħames darbiet iktar. Nista' ngħid li kienet idea ta' suċċess, suċċess kbir, illum il-ġurnata nafu x'introjtu qed is-soċjetà qiegħda ddaħħal minn dawn l-ikliet li nagħmlu bażikament kull xahar ikun hemm ikla kbira. Plus li jkun hemm ikliet ukoll żgħar ta' bejnietna ngħidilhom jiena, bejn il-KEs, membri tal-kumitat u kummissjonijiet. Li dawk huma importantissimi ukoll, mhux l-introjtu biss, huma importanti għax it-team building li hemm bejn il-grupp ta' kummissjonijiet u bejn il-kumitat u bejn il-KEs Hija kbira. Noħorġ dik xi ħaġa żgħira, ten euros, tkun ħaġin bix-xorb kollox ġeneralment. Imma l-għaqda li jkollna bejnietna hija importanti wkoll, mhux il-flus. Alla volja Ċali dimmek jieħu pjaċir meta jkollna dik l-ikla ta' kull xahar u dejjem jiġbor dak l-ammont sostanzjali tant bżonnjuż għas-soċjetà tagħna biex inkellem mingħajr fondi. Aktar tard ħa jispjegalna aktar fid-dettall u ħa jixhed għal dakollu. Ekku.
Bażikament, bħala attivitajiet din is-sena kellna ħafna attivitajiet kif għadtlek jien kull xahar. Il-KS ukoll torganizza ikliet biex nagħmlu fundraising ukoll għal ċertu għaqdiet Ħamruniżi li qegħdin fil-bżonn. Sewwa. Illi kienet waħda minnhom din is-sena Ħamrun Ħanin fejn xtraw kelb għal xi nies bi bżonnijiet speċjali kienu għall-għomja. Norganizzaw ikliet għax-xjuħ li jkunu fil-homes tal-Ħamrun. Is-sena l-oħra organizzajna ikla kbira għal nies li ġew mill-Ukrajna wara l-gwerra fejn konna ġbarna somma sabiħa ta' 9,000 ewro. għal dawn in-nies, jiġifieri mhux naħsbu fina biss, naħsbu wkoll biex ngħinu nies inqas ixxurtjati minna. U dak naħseb iħossni onorat u furtunat u kburi li nagħmel parti minn dan it-tim kbir biex ngħinu 'l dawn in-nies. Qed nieħu pjaċir li qed tagħmel referenza anke għal dawn l-inizjattivi. eh, filantropiċi li l-KES anke fisem is-soċjetà tkun qed torganizzax. Eh, naħseb mill-lenti ta' partitarju inkella xaħat li jetaħares li s-soċjetà minn barra, wieħed jaħseb li l-fundraising isir biss biex jinġabru fondi għal-festa. Imma kif qed tajt inti, imur oltre minn hekk, oltre mill-festa. Ħafna oltre. U l-inizjattivi illi tieħdu matul l-aħħar snin. Kif kif eh, semmej tajjeb inti. Ħafna, ħafna oltre.
Bażikament hemm is-sur Simon Buġeja li dejjem jiġi b'xi idea, b'xi ħaġa isma' nistgħu ngħinu l dawn in-nies kif ħa nagħmlu. Tarana kollha nintaqgħu KS isma' nistgħu nagħmlu hekk, hekk u hekk. U dejjem ħriġna Mhux għax KKS, imma dejjem ħriġna bl-onuri kollha. Il-Kulminena dejjem irringrazzjana għax qatt ma jobsgħol li ħa ngħinuhom daqshekk. U b'sempju sal-ġimgħa l-oħra, le ħmistax ilu, morna ngħinu grupp ta' nies, morna s-soup kitchen u l-belt u marru grupp ta' KKS hemmhekk morru jgħinu fil-kċina, jiġifieri jkun hemm ħafna affarijiet. Illi matul is-sena naraw kif nistgħu ngħinu lil dawn in-nies. Minn dawn l-esperjenzi jinbnew connections ġodda li bihom anki ħa nsejbu żgur kif is-soċjetà tista' tgħin lill-oħrajn. Jekk hux b'ikla, jekk hux kif qed tgħid inti bil-ħin tagħna, bil-volontarjat tagħna u dan tajjeb li ngħidu li Kemm inti u l-membri kollha tal-KS tagħmlu dan b'mod volontarju. Volontarju, volontarju.
Il-ħin tagħkom, l-idejat u anki dawn l-ikliet li żgur li ħafna mis-semmija tagħna anke kellhom opportunità illi jattendu jekk li nħeġġuhom biex jattendu għaliex dejjem ikunu sodisfaċenti fejn wieħed joħroġ. joħroġ kuntent milli żar il-każin. In-nies s'issa mhux għax jiġu jgħidulek biss proset ta' kienet tajba. Tinduna li vera jkunu ħadu gost mhux bi ftaħir imma taħt id-direzzjoni ta' Mark Farrugia u hekk l-ikliet żdiedu ta' livell kbir. Tista' tgħid ta' hotel five star il-buffet li tnagħmlu. Fil-fatt il-barbecue tal-festa kien ta' suċċess enormi. illi kif ħriġna l-poster wara tlett ijiem konna diġà fully booked, bisna l-130 ruħ, ma kenniex fejn noqogħdu iktar nies, hemm xi nies iddiżappuntaw ruħhom ma setgħux ikunu magħna, imma dan juri l-konkorrenza fejn hawn nirringrazzja lis-supporters tagħna fejn dejjem qed juruna malli nagħmlu xi ħaġa tara ruħhom kulħadd iċempel b'isma' biex niġi, biex niġi, biex niġi. U dejjem kellna konkorrenza tajba. Nirringrazzjak Massimo u nsellmu wkoll lis-Sur Mark Farrugia, Viċi President, kif semmejt tajjeb inti, u l-membri kollha tal-KAS nirringrazzjahom tas-sehem attiv tagħhom fis-soċjetà għall-aspett importanti, aspett soċjali, li bla dubju huwa ċentrali għall-festa tagħna u issa biex ngħaddu għall-parti li jmiss ser ikollna magħna lis-Sur Simon Buġeja, Direttur Finanzi tas-Soċjetà u kif semma tajjeb il-mistieden ta' qabel is-Sur Cappitta huwa parti mill-KAS ukoll. Biex nagħlaq nixtieq nirringrazzja lis-Sur Mark Farrugia tal-ideat tiegħu li dejjem kienu tajbin, il-livell tal-ikliet tagħna ogħla ħafna, il-Charles Dimech li dejjem taraħ hemmhekk biex jikkordina kollox, il-Simon Bugeja tal-ideat, il-Alfred Azzopardi illi jagħmlilna ħafna ħafna dirty work ngħidlu jiena, illi jippreparalna ħafna mill-ikel ix-xogħol. Qegħdin tim tajjeb. Nirringrazzjakom. Nirringrazzja l-Ħamruniżi kollha dawk li jattendu għall-ikliet tagħna u nawgura l-festa t-tajba lill-Ħamruniżi kollha. Grazzi Massimo, grazzi talli kont magħna. Nerġgħu lura għall-programm tagħna Standard Blue u s-suġġett kif għedna issa nimxu fuq il-finanzi u l-finanzjament sostenibbli li hemm bżonn biex ikun jista' jsir, tkun tista' ssir festa kbira bħal minn ta' San Gejtanu. Magħna għandna s-Sur Simon Bugeja, insellimlek. Insellem lilek u t-telespettaturi u s-semmiegħa kollha ta' dan l-istazzjon.
Grazzi Simon, grazzi talli qiegħed hawn. Ovvjament, il-finanzi huma dejjem aspett ta' sfida għal kull għal kull għaqda volontarja. Is-soċjetà hija għaqda volontarja wkoll, tibbaża ruħha fuq il-volontarjat u l-għajnuna. Mil-lenti tiegħek, u dawn l-aħħar snin servejt il-kariga, kif qed tara li s-soċjetà qed tindirizza dawn l-isfidi?
Mela, kif qalu sħabi diġà, prattikament biex iżżomm każin tal-banda huwa iebes ħafna. Inti trid tqis li għandek, meta tara l-ispiża tal-banda matul is-sena, qed issemmi minimum elf ewro fil-ġimgħa. Ġifieri tridhom dejjem biex issostni l-banda sena sħiħa. Imbagħad għandek is-surmastrijiet li jgħallmu l-allievi, spejjeż oħra, ġifieri s-soċjetà, l-upkeeping tagħha, maintenance, hemm ħafna affarijiet li huma kollox flus. Għalkemm hemm ħafna voluntiera li jaħdmu, fosthom għandna Gate Ukur milli jagħmel ħafna xogħol Hemm Jesmond Farrugia, hemm Stephen Sultana li llum il-ġurnata, Gary Buttigieg, dawn jagħmlu ċertu xogħol ta' maintenance mad-direttur, Marco Spiteri, jiġifieri li awtomatikament jiffrankaw ħafna flus lis-soċjetà. Naħseb fuq din l-aħħar sena ma tistax ma ssemmix il-mawra ta' Ruma. Dan prattikament out of the blues smajna li Tiela' l-vara Ruma, smajna li tiela' band'oħra Ruma, u filli qegħdin fil-bar, filli tlajna fil-kamra tal-kumitat, u s-segretarju dak iż-żmien kien Ray Filfar, hawn Falzon, qalilna at all cost nitilgħu. Ħarsu lejja, qaluli x'nagħmlu? Għedtilhom noħodu ħsiebha jiena, mhix problema. Morna għand aġenzija tal-ivvjaġġar, però Il-prezz mitlub huwa dak kummerċjali ovvjament u kien t'elf ewro. Mela inti trid ħamsin elf biex ittella' l-banda biss, li kienet xi ħaġa straordinarja għax inti din mhix xi ħaġa budgeted, ilek taħseb għaliha bil-mod, allura bum tiġi fuqek u s-somma hija fenomenali. It-twila u l-qasira, għedtilhom, Nagħmilha jien. Qaluli qed tiġġennen. Nagħmilha jien. Kif naf jien? U bdejt bil-mod. Bdejt infittex, ċempilt l-linja tal-ajru, zammejn ajruplan ta' 150 ruħ, bdejt infittex il-lukandi, il-coaches, excursions, u bdejna miexin bil-mod. Sakemm ġejna biex noħorġuha fuq il-Facebook, L-ajruplan kien diġà mimli u ġejna bi problema, inti x'ħa tirreklama jekk inti diġà full up? U għadna nieħdu ċans ieħor. U kabbarna l-ajruplan għal massimu ta' 180 ruħ. Dan ma kienx biżżejjed, kelli nġib 22 oħra b'linja tal-ajru oħra. Jiġifieri prattikament konna mitej u tnej, għax l-interess kien kbir. Ifhimni, l-mawra ta' Ruma hija xi ħaġa li mhux se terġa' tiġri
f'ħajjitna, jiġifieri di żgur li ma nafx terġax tiġri f'Malta li titla' vara, aħseb wara f'ħajjitna, jiġifieri. U prattikament imbagħad bdejna mixjin minn hemm. Kelli L-appoġġ ta' sħabi għax iffurmajna malajr kummissjoni Ruma biex kellna persuna mill-banda, mill-fundraising, minn kull, mill-aspett li jinteressa għal din il-mawra. Kienet taħt iċ-chairman ta' Mark Farrugia li tinżagħlu l-kappell fejn jidħol da l-affarijiet. U prattikament. Wasal iż-żmien, problemi ma naqsux għax meta jkollok dak in-nies kollha hija xi ħaġa kbira u aħna m'aħniex armati għalhekk għax kieku forsi għandi sistema kompjuterizzata fejn iddaħħal l-affarijiet u hekk imma m'għandniex. Imbagħad daħal ħafna jgħinna l-Kap tagħna Omar Bugeja fejn jidħlu ċertu kuntatti fejn jidħlu passaporti, ID cards, issib passaporti skaduti, ID cards sa jiska, ma insomma. E, u pratikament. Kulħadd jagħti in order. E, għax inti.
Inti tipprova tnaqqas is-sorpriżi kollha biex meta tasal hemm. E, tifhem però solvejna kollox bil-mod il-mod għal grazzja tal-lam. Storja storja sabiħa. Illum hija pratikament Storja li kburin biha għaliex is-soċjetà tellgħet il-banda xorta mingħajr ma daħlet idejha fil-but u kif raw il-membri fil-laqgħa ġenerali baqa' xi ħaġa tal-qligħ ukoll dan għax ġrejna wara sponsors, għamilna skema ġbir ta' fondi bejnietna, ġifieri kien hemm kien hemm ċertu attivitajiet. li kulħadd ġibed il-ħabel biex wassalna l-vapur ġol-port. Veri għalek nifmek sew, għal din l-esperjenza ta' darba l-opportunità ta' darba kemm ġabet magħha challenge loġistika u sfidi tagħha nifisa. Is-soċjetà rat kif iddawwara f'opportunità. Opportunità. Li jenet biex anki. Opportunità.
Efemni, biex issib. Biex jistaffew l-sfidi finanzjari. Lukandi għal dak in-nies kollha kienet eżempju biċċa uġigħ ta' ras. Tifhem? U l-problemi li kellna li l-programm baqa' jinbidel sal-aħħar minuti. Allura inti prattikament qed tiftiehem mal-linja tat-trasport u tgħidlu sma' ħa jkolli nbiddel hekk, ħa jkolli nbiddel hekk. Da biex tidħol Ruma bi tliet coaches Trid issemmi tlesti elf euro. Għax għandek il-parking, it-taxxa, veri, jkollok ħafna tibdiliet. Ma insomma.
Interessanti, ninsab ċert li għajkolna ċans anke nidħlu f'dettal f'din l-esperjenza kollha ta' Ruma fi programmi oħrajn. Rigward il-festa San Gejtanu. Il-festa San Gejtanu ħaġġib kif anke introduċejt inti Iġġib magħha ovvjament sfidi finanzjarji minnha nfisha. Nixtieqek tagħmel ġiex kummenti fuq dawn u kif jista' kull wieħed minna, ħa ngħidlek, membri tas-soċjetà partitarji, kif jista' jgħin aktar is-soċjetà.
Jiena nħeġġeġ il-partitarji biex ovvjament jgħinuna u jissapportjawna anke finanzjarjament. Dan biex tiġi u tieħu pjaċir mal-marċ. Xi ħadd irid iħallas il-marġle, jiġifieri inti trid issostni dak li ħa tgawdi. Għax il-bandisti llum huma li huma, jiġifieri meta tisma' kemm jiġik marċ tal-Ħadd filgħodu u marċ tas-Sibt filgħaxija, il-prezzijiet huma eluf, eh, jiġifieri banda tiswik eluf ta' euros. Mela kif qalu anke sħabi, għandna ċertu nies li jissapportjaw bi kliet, hemm min jixtri l-gerijiet, min jixtri xi merchandise, però Meta tagħmel l-arbur għal kieku bniedem jista' jiffinanzja u jgħin iktar bil-mod li jista', kemm jiflaħ hu. Tifhem? Jiġifieri dan mhux xi obbligatorja, xi ħaġa obbligatorja. Tapprezza iktar għax itaffu lna ħafna mill-piż, u għax il-piż huwa kbir, ħafna. Ekku.
Mela b'dak il-komment, Simon, nirringrazzjak tal-li kont maħna u naqat miegħek fl-appell biex kolħat jagħti siebu ħalli festa kbira niċċelebrawha b'mod kbir imma nkien ngħinu biex inkunu nistgħu noħorġu festa ta' suċċess u festa sabiħa. Mela nirringrazzjakom ta' din l-opportunità u nawgura l-festa t-tajba lill-Ħamruniżi kollha biex flimkien ingawdu l-festa u nagħtu ġieħ 'l San Gejtanu kif jixraqlu. Viva l-Ħamrun! Kif smajna mingħand is-Sur Simon Bugeja, il-finanzi huma sfida għas-soċjetà u nieħdu spunt minn dik id-diskussjoni qasira, kemm hu importanti l-ftit, il-famuża ftit mingħand il-ħafna, għaliex is-soċjetà hija magħmula minn ħafna organi, parteċipanti, voluntiera, imma wkoll membri. Biex nitkellmu ma' din il-parti tal-programm nistiden miegħi s-Sur Carmel Dimech, aħna nafuh aħjar bħala Chali u l-Ħamruniżi kollha jafuh bħala Bħala Ċali, insellimlek, grazzi talli għadt magħna. Grazzi ħafna, Mark A. Welkin ta' din l-istedina u grazzi lill-telespettaturi li bħalissa qed jisimgħuna. Grazzi ħafna. Aħna rridu f'dil-parti li nixtieq li niddiskutu li kemm festa kbira bħal din ta' San Gejtanu tiddependi mill-kontribut tal-ħafna. U kif għedna, kif għedna qabel, hemm bżonn din l-għajnuna tal-ħafna. Kif, kif tidher din l-għajnuna mingħand il-ħafna fejn tidħol il-mod ta' kif is-soċjetà topera? Jiena
kull, wara kull kumitat dejjem inkolli pjan ġo moħħi għas-sena kollha u Għandek il-mill-ftit tal-ftit u mbagħad ikollok il-ħafna tal-ħafna, imma tantx huma. Allura l-programm tiegħi bda jkun pereżempju mela ħa jien żgur ħa nagħmel lotterija fil-ġimgħa. U menswalitajiet nieħu ħsiebhom għax dawk huma sors ieħor ta' introjtu għas-soċjetà. U nara l-organizzazzjonijiet li jkun hemm f'Kummissjoni Nisa, nipprovaw norganizzaw attività soċjali darba jew darbtejn fix-xahar. Li dawn huma meta tgħoddhom kollha eh, mhux xi lieħe fenomenali imma huma xi ħaġa ekstra s-soċjetà. Kummissjoni żgħażagħ bl-attivitajiet tagħhom li jagħmlu, però mbagħad l-iktar sors u mutur huwa l-KS kif semma Massimo qabli li dis-sena veru kienu tal-livell, tal-livell oli, In-nies jgħidu li ħa nerġgħu niġu u ħa nerġgħu niġu, u infatti qed ikollna t-tweġibiet pożittivi għax dejjem qed ikollna numru sabiħ. Bħalma għandna l-barbecue, bqajt sorpriż qatt ma kielet kemm inni hemm fil-każin. Wara ftit jiem full up, full up, kif jista' jkun? Fuq il-barbecue.
Fuq il-barbecue ta' dis-sena.
Li da, fimni. Mbagħad niġu għal dawk l-isponsors li huma importanti għas-soċjetà, pereżempju li bdew il-preparamenti għall-ktieb tal-festa, jiena il-preparamenti tal-ktieb tal-festa ġo moħħi għandi riklami. Dis-sena ngħidlek il-verità bdejt naqta' daqsxejn qalbi dis-sena riklami mista jkunu passoltu. Imma il-provvidenza ta' San Getol dis-sena ħadmet kontra. Ħarġet kontra bqajt sorpriż bit-tip ta' riklami li hemm. Għax biex ir-reklam li jkollok, it-tip ta' reklam. Hemm ħafna tipi ta' reklami tal-kulur li huma ta' livell u anki hemm inħallas iktar milli suppost jiswa r-reklam. Fi dak kontribut tajjeb għal kif tal-festa u bqajt vera dak huwa sors importanti. U mbagħad għandek il-banka tal-lottu, għandek il-kummissjoni tagħha li tħalli qligħ raġonevoli matul is-sena. Għandek il-kera tal-botteghi li tagħmel importanti wkoll għall-ispejjeż li s-soċjetà jkollha tħallas meta l-istennard xi jkollok spejjeż kif qal id-Direttur Franzi Simon lanqas tkun taf bihom, jiġu spejjeż out of the blue, għax ma nafx kif ngħidha bil-Malti, Li inti, u Simon għal daqshekk ma jaqtagħlix qalbi. Għax jiena, jiena pessimist u dejjem naqta' qalbi. U ta' dan, ta' dan nirringrazzjak, jiġifieri. U dis-sapport tal-kumitat u l-kummissjonijiet kollha, jiġifieri fuq hekk. Eżatt. Tajjeb li ngħinu 'l xulxin, kulħadd għandu kwalitajiet differenti. Inti qed tgħid forsi daqsxejn pessimist il-Malti jgħidlek taħseb bil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa r-riżultat naħdmu għar-riżultat tajjeb. Qed issemmi r-riklami u l-għajnuna tal- tal-kumpaniji. Kif qed tgħid tajjeb, l-għajnuna tal-individwi hija ħaġa, għaliex bħal meta semmejna l-menswalità, jiġifieri hija l-membership li aħna nħallsu fil-każin, dik hija parti mill-, ħa ngħidlek, mill-għajnuna tagħna żgħira li nagħtu lill-każin. U hawnhekk nieħu l-opportunità biex kull min għandu jġedded il-menswalità u jagħmilha ħalli mhux biss jibqa' membru attiv tal-każin imma nkunu qegħdin nagħtu l-għajnuna tagħna 'l din is-soċjetà. Però mhux l-individwi biss, anki anki l-kumpaniji li hemmhekk tidħol li s-soċjetà ovvjament trid tkollha relazzjonijiet tajbin b'saħħithom ma' diversi kumpaniji li jirriklamaw magħna, jagħtuna għajnuna f'attivitajiet u affarijiet differenti. Merchandising.
Kemm importanti din, partikolarment għall-festa ta' San Gejtanu li qed ngħixu bħalissa.
Malcolm ngħidlek li hija ħafna importanti, huma sors bħalma qal Massimo li jkollok l-isponsor tal-bladar, kieku konna nixtruhom aħna l-bladar u l-polo shirts kieku biex bil-prezz li tbiegħhom kont tbiegħhom id-doppju jew iktar, merchandising fiż-żmien tal-festa li huwa jkollok profitt sostanzjali minnu li jrendi għall-festa għax kif qallek Id-Direttur Franz il-banda enormi eh u illum il-mużiċisti mhux muġististi mużiċisti professuri. Dik il-kelma llum. Dawk huma mingħajrhom imbagħtu mingħajr dawn tip ta' sponsors. Semmi l-merchandise ukoll. Merchandise. Semmi il-ger tal-festa. Il-ger, eh, dawn semmi dik il-polo shirts, eh, dak huma. Ehm, u xi ħaġa dis-sena ġifieri soċjetà ħadet ħsieb għal-ger memorabbli li. Sabiħ ħafna.
Kull min xtrah mhux biss għen lis-soċjetà minn dak il-ftit tiegħu imma għandu gher li mhu ser żgur jinsaqat. U anke l-bnadar li hemm vera ġew sbieħ, jiġifieri dak kollu ma hemmx l-isponsors, il-bambini jafu u l-merchandising. U affarijiet imbagħad tkun tant ikun hemm individwu dik donazzjoni tajba, fimt?

L-ewwel nett ikunu ningħaqdu iktar bejnietna huwa sors ukoll ta' dħul għas-soċjetà, kemm anki fil-funzjonijiet tal-Knisja, tajjeb li nattendu wkoll għax il-festa hija kemm spiritwali u kemm materjali. Nappella, kif għidt inti, li min hu miqgħdu lura fil-menswalità jagħmel ħiltu jiġi għall-attività jew jieħu drink il-bar u jħallas dik il-parti tal-menswalità. U fl-aħħar mill-aħħar, nawgura l-Festa t-Tajba u nixtieq nirringrazzja l-familja tal-paċenzja li tieħu bija għax jiena kważi tlett kwarti minn ħajti tkun il-każin għal qalbi ħafna ġifieri kulħadd u nirringrazzjahom u nixtieq il-Festa t-Tajba lill-Ħamruniżi kollha ħalli nagħtu nagħtu tweġiba lin-nies ta' madwarna li aħna ħamrun ma' ħut. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna Charlie tal-intervent tiegħek u nawguralek il-festa t-tajba wkoll. Grazzi lilek Michael. Wara dawk il-ftit intervisti qosra imma interessanti ħafna ma' esponenti varji tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp Ħamrun, Wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm Standard Blu li konna magħkom għal dawn iż-żewġ programmi speċjali tal-festa ta' San Gejtanu u issa li fadal l-aħħar ftit ijiem tal-festa nixtieq jiena f'isem il Is-Soċjetà Mużikali San Ġużepp u l-Kumitat u l-Kummissjonijiet tagħha nawguralkom festa mill-isbaħ lilkom, lill-familji tagħkom, Ħamruniżi, kemm mi dawk li jgħixu Malta u kemm dawk li jsegwuna minn barra l-pajjiż. Għalhekk qabel nagħlaq nirringrazzja wkoll lil b'mod speċjali lil producer ta' dal-programm Manuel Kirkop tal-għajnuna tiegħu kollha sabiex dawn il-programmi ttellgħu u lil Radio 105 illi qegħdin inxandru anki fuq dan l-istazzjon tar-radju. Għal daqshekk grazzi talli kontu magħna, nirringrazzjakom u nawguralkom inkumplament tas-serata t-tajba.